Kan nikhuami hna zong nangmah thangṭhatnak na fale le na kan pumpak kapa kan lawm. Nangmah thangṭhatnak an rat tikah kan kut lawng rat si loin ka chuahtlunpi na kan pekmi chungin kan sung tuk le nahnai ah kan rak thut cang. Hi chung hna hi nang nih kan cohlan pek law kan khua le kan ram caah le nangmah Bengal ka ummi Malaysia ummi khuami hna caah thilem sankai a si khawhnak kha nang nih thawl kan chuahpiak.

Vurhlang hna a tha a thumi kha chimhmi hna u, a ral a chiami kha ralṭhatnak pe hna u, thazaang a dermi kha bawm hna u, pakhat le pakhat lungsau tlinfel in um u. Ṭhatlonak kha ṭhat ahohmanh nih ṭhatlonak in in um hna u, sihmanhsehlaw pakhat le pakhat cungah siseh, mi vialte cungah siseh, Ṭhatnak tuah hnu kha a ti u, a zungzal in i lawm u, a zungzal in thla cam u. Zei bantuk thil nan ton tikah um, lunglawm in um u. Khrih Jesuh cu i nan ning ah hin hiti hin nung hna seh tiah Pathian nih an duh hna. Cathiang an rel mi kan biakmi Pathian nih a ṭha ti thluachuah ah in pek ve ko seh. Amen.

Kan nikhua kan thazaang a tho ngaingai tikah kan pangsangpi zong kan tam ngai. Natin ai pummi kan zoh tikah hin a kan tlawm ngai. A khatlei cun thazaang a chia ngai. Ka hun chim ko lai e, tuni zong kha khua lei in thlacam kan vak lai tiah pumkhat pumkhat pumthio thot thla sarih ah voi khat te si ko i a vak na si kan ti i

Ah zei thawng nan chia hmailei na cung ah thazaang te chuah hram hlah si ti zong khi ah hon forh fen nan duh ngai hna a zei ruangah ticun hika Bible caan ah kan ti bantuk in i fundomnak pakhat tete ah pakhat le pakhat i bochannak teme thazaang tak si Pathian kan duhmi si kan Bible caan cu kan duhmi si ah seimual thil kan zoh si ahcun

Sicaah mino pawl zong forhran duhmi hna cu a zei khom si hmanh ah khua nan kan i fun dodor lai, khat kan rawt nan kan tuah ti ko lai, ti bantuk ti cun zaang he cui nan kan thazaang chung i tim ko hna si ti kha a thurba te kan forhfial nak bia chim kan duhmi si. Zei ruang ko cun khoika phu kan sau poah nan tukte i funtumnak ti kan duh lai cu cun kanmah kan i tel loh a si kho lo thazaang kamah i chuah kha masak kha a hau. Cu tikah atu ka vun relmi chun dongah khan nawlngeihnak a ṭhatnak le upa te ka chimmi cu ceumi a cungah tikah global in mino an ṭhu si amah nih ni kha kan thawng thang cu mu hohmanh nih kan chawt hlei lo cu mu ka khat i tlak a ruh awk khi a phung ngai ko khat lei ah cun ah ti thinhon nih in holhnak kong khi fawi te hruaitu si a har ngai te mi si

hi ka van nu ca lungrualnak zeitluk in dah a ṭhat ti ahcun Philippi a ngan pahnih zong kha ka duhgai mi sin hi thawngṭha ka chim na caan ka tlaih le hin voi nga si kum voi thum cu ka chim ru ka ti ka duh ngai chim awk tang zong cu ka thei thei lo Bible ca cu a hram thok te a dok te kha ka chim chia bang bang tuk in a ṭha mi zong tampi a um zei kan ti lai a ṭha lomi zong a ṭha lomi tiah mi khi Pathian nih Israel mi dang a damnak hna bia le tukmadang bia te hna kha a um dih. Khakha a kan zabi ah Baibal hi zei ah dah ruat hna sih ti kan duhmi cu a hlan lio ah Nawlbia pahra ti pawl khi Moses nih dawh a hlan Israel mi kha a rak pekmi hna a si cu kanmah cu tak pek in tlung kan ti ah hi Kan Israel ah Moses le Mexico cu haitu tu si a si ahcun zumtu kan si i zumtu kan si lah ahcun Pathian fa Khrihfa kan si ahcun mah Khrihfa Baibal ca te kha kan caah hin a si ve timi te hi ruah chim dingin kan lung ah hin pek hna sing ra a a kha lio ti tlai dawn hi chu a hlun tuk cang thi a thi ne to than lang chin te hi hai ti lo zo chung kan mah cha zong a si ti lo Jesuh Christ a rak lang ti kan ti bantuk te ta kha slow lung zei thil bo hi a a rel zia le a thiam zia le a thian zia ti hi a zuam hna si ti mi kha hun chim kan mi si i Baibal lakah a rulrinh thawngin kan lung a den. Nawlngeihnak le Pathian ṭihzah le amah dang dengte a ummi nun vialte lakah kan um bak ka timi cu Josef a nun te hi a si i Josef hi ka chim lengmang keimah cu ka duh tuk a tuanbia he zapi nih cun ngakchia zong nih siseh upa zong nih siseh a tuchan ah cun hlawl chan si i a hram thawk tein a dongh tiang i tuanbia zeidang zong in a hlan ah thil kan rak zoh. Asinain atu ah cun kanmah haka holh tete Lairam Hmunthang holh sit bak tel an ni i kan thei cia lawng hi ka si. Kei cu chungah kan lut ṭhan. Ka duhmi cu Moses a run te ka si i Moses kha cu lak a tlun bangmi cu thong a tla i thong a tlak chung vialte ah khan a kawl a kawl chin ko lai i an lung zuar in zei bantuk harnak a ton zongah pal uknak kha Pathian nih a caah khua khan kan ti lai maw ti khan a hong ummi a Moses nih a nunzia ai hloh tuk ruangah God far si on tiang kha a si a hong khan i God far si khan Pathian ku kha kan ti lai maw Pathian nih zeitluk in a ti hneksaknak kan ti lai maw? Ka hun ka a vun tawi, a donghnak ah thong tiang a vung tlak thong a tlak hnu khan mang le thiamnak kha Pathian nih a pek. Thawngṭha chim hi an ti tawnmi le kan theih tawnmi ahcun bawzet nun a ṭhatnak te.

Asinain kan tuahmi a nih a ṭhat paoh a si ahcun Pathian hi a kan philh lo i ni khatkhat cu a theipar kan zungzal cu te lai i a caan a za nawlbia tu sin i lungsau tein ngakṭamnak sunglawi ṭhatnak tu in i zuam peng ko hna si ti zong kha forhfial kan duhmi hna sin i

Tulkun lai si ko. Pastor Ram si mah a chimmi ka theihmi cu miphun ram dang sinah ka tumnak a hin ka ti ka von duh mi cu cu seng nun ni kan nai tu si cu ni ka ti te kan nunnak ah hi Malaysia ram zum lo tu bak an si a fawinak a chim cu a hlanle Egypt mi hna dirhmun ka kan si ko a fawinak a sal kan si khan ki si ko kho tak tak te kan tuah ahcun mei kan luat lat lo ning

i tuk tuk ahcun i cucu zeidah kan chim ka duh ti cu khat i khat kan nun te kha kan i remh le kan vai cu kan pawngkammi minung zong kha a thlenter kho tu le kan biakmi pathian kong kha a hngalter kho tu a si kho mi dirhmun kha kan si kan si kho lo timi ah kan chim khawh a si ko

a bawtnu nih a donghnak ahcun a thilri vialte kawl hang kha bawtnu nih rah kha lak tikah zeitindah chuak tiah amah kha dawr kha thlan rawl a pek e hin a chim i mah cu amah kan nu ve thawng cun te keimah zong cu e te passport in kei nih se buaibai nak ka tong e te chimmi kha sau a cang in kai van chim chiah kho ti lo e i mah a bawtnu tiluk ning nih cun te amah nu te thawng cun keimah nak zong hlah keimah i harnak a tonmi zong hlah tampi nak tiang an aa bawm ve cucu Pathian a thenh i a zum i a din a fel ruang ti khan keimah tiang cun harnak a ton lio caan ah a bawm khan a ka bawm le tiah a ti i cuti cu zeidah mun chim bantuk cun kan hna zong nifatin te thikam le siarang ku kan sak chungah dinfelnak le ṭhatnak cu si nun bantuk ten ṭhatnak tuah hi ba na hak a si ti kha

lungsau kan ti le thinfual kan kan nun le inkhawh i zuam hna ko si kan ti ahcun atu ka chim cia bang ka bia hung kir ning law a mino pehtlaihnak hai ti zong kha pe ko hna si a si ko si cun a caan temi a luan um lo kan tuar lo mi a si a sullam cu